chu dar lakah kawi khai turin kal dawn a dar lakah a hma kawi khai competition a awm dawn a a awm a vawiinah hian a man rit berin chiang seng seng seng khat an dawng dawn a.

hianin a han kawi ngul tur mau te a sat dawn a kan ding lawk a ni helai zel hi a ni kawng kha um kan lo nghak lawk ang ka rawn kal ve kher lo meng aw um e khei hei kan thlenga dalak engling park a sawn a nei tunu awm a kha tah khan ticket tah hian

Tilai kan thleng phei leh tawh dawn a, heng lai hian awm an awm em kan en sin ang, eo an sam eng vek tawh a nih hi, hei an lo khawih danglam nasa tawh hle mai. Pawh ni se khaina lampang tur ah kan phei ang. Khawiah hian nge thu ila fuh ang tih kan la hre thiam chiah lo a. Daihlim lam pan chuan ka phei phawt dawn a ni. dil a zau nuam khawp mai awle helai hi ka khaina thin kha nia. man theih dawn em ka hre lo va kan in buat saih leh dawn ang e khai tur in umm aw chu sam a ni.

Umm a sana hman ka va en sin ang chuan tlangval hming thangah hianin man a tum bawk a ni tura man i tum a ni lo a mi a rah leh lamah sawn lang thei loh lamah sawn man an awm nual a.

MA lam kha kan buk sak hmasa a, Aizawl lam taka rawn kal an ni an ni kha kan duh sak hmasa nge khawnge? A man tu te kha lo kal reuh le. John. Aw. Allen, a hman a man tu hming nen hian rawn sawi thlap thlap anga kan ziak ang aw. Khawnge?

Ih, khan leh chan nuai pel dai. Khat leh zanga sawmruk panga hming lal fing kima. Vui chu vui chu kan nil tlat maia competition ah hian kan man thei lo reng reng mai ka ti nge ani pakhatna atanga pathumna tur chu chiang tawh a.

Angling Association te organise a nei a, buatsaih a nei a. Eh kan OB te kha chu he lamah hi an rawn ding phei ul a, a chhang e Pu Thanpuia te, Pu Zunia te ho kha eh Pu Duma te. Hei hi pakhatna dawngtu hman kha a ni a, kg khat leh gram zakua a ni. Hei hi ticket kha a ni a. an vawr dawn a ni a vannei berin lawmman pakhatna atanga pathumna in an dawng bawk dawn a ni aw tah hian an thle panga lang lo in an mix vak ang an pawt dawn a ni hmaah hian hei lam atangin min rawn tel pui thei a he mizoram angling association a kan president te an rawn tel thei a sawi duh tlem azawng te pawh a neiin kan ring a.

Aw kan sawi tak ang khan Mamit District Angling Association te programme siam timawm tak mai kan rawn tel ve thei a, hmasa in hetiang ang an organise thei hi MAA hmingin lawm thu kan sawi duh a, kam hnikkhat kan han sawi ve duh chu kan pawl hi pawl thar a ni a, tin Mamit District Angling Association hi district zinga a hmasa ber a ni bawk a, tin. Kan hriat tur chu Anglers ho tena pawimawh deuha chu Mizoram chhunga kan lui dung a nung cha te hi Nghakuai leh Len hmanga kan man a nih hi chuan kan lui dung hian a cheng a tei min chawm zo em em a ni tih kan hriat a pawimawh a. Chuti ni lo a vawi khata man tawk tawk te kan duh avanga bomb leh tur leh dynamo te nena Ah, nung chat hi kan be anih chuanin nakinah chuan heng hi kan ti che reu vek anga tunah pawh lui dungah man tur tha kan nei hlei thei tawh mam lo a. Chuvang chuan Englar Tho Nghakuai Chiha sangha man tute pawhin hetiang lui dung sangha humhalh te hi kan tih tur a ni tih hriat a tha a. Ten, sorkarin. I sawm pariat thleng hi eng sangha pawh lui dungah man a khap a, chuvang chuan tun tun hunah pawh hetiang anga dil a sangha man buatsaih a nih pawh hi a lawmawm khawp mai a. Nakinah pawh sorkarin a dan a zam te hi teihtawp a zawm ila i keimahni tan a tha tur a ni tih kha hre thar leh ta ila a thawm a, a theih hun a theih ang hun hunah MAA hian Anglers te tan District hrang hrangah hian intihsiakna te, tin Members te pual hrim hrim ang te pawhin a buatsaih zel dawn a, tin kan hma lawkah hian Sorkar nen tangkawpin Sihmui ah hian kum thar lamah tilai Sihmui kai laiah hian tih tum a nia, a ni leh tha erawh chu la chiang lo deuh hlek a.

a ni a, a sangha hmanah hi kng sikhalh leh gram zakua leh panga a ni. Ka ti lo veng ang. Le Lohman min sem saktu hian Pi Rachel Rinhlui, Deputy Director, Tourism Department, Mizoram a ni. An ni hi Lohman min sem sak turin kan beisei a, kan sawmna te min ngaih pawimawh sak a, a lo awm hle mai a. Chumui mai piah lamah kan Lohman tur te hi min sponsor sak bawk a ni. le lawmman pahnihna dawngtu hi MAA lam atanga rawn kal a nia ah hmel en aiin awm an thei a a tlawh hmel thehlul nen pu Ni lo in MAA ni lo zawk Ropui chhip lampang zawk a ni mi lo hrethiam dawn nia. E aw aw an address hi tirah kan lo zuak lo a kan lo zawt lo a kan thiam lo a ni e e zampui lampang atangin a rawn kal vang vang a e an nih hi Nikum ah pawh khan rawn kal tawh in kan hria a, aw nikum kha chuan an hlawh chham chiang khawp in kan hria a, hei tun kum ah chuan an rawn hlawhtling a lawmawm khawp mai, Pu Lalfing Kima a ni, a sangha mana hi kg khat leh gram zanga sawm sarih panga a ni, lawmawm min sem sak tur in Pu John Kima kan MMA kan MMA President kha kan sawm e. Aww cheng sanga ah price money hian ka lo sawi thei ngila cheng sing khat a ni a first price kha second kha sanga a ni le tunah lawm an pathumna min sem besak tur hianin hei nikum lamah te pawh kan lo buatsaih tawh a nikum lama lawm an pakhatna dawngtu Pilalnunthari kha lawm an min sem sak turin ih kan han beisei ang a tu hi ka rawn tuan tawh hmasa zawk a ka rawn tuan sual kha MAA lam atangin Pu Izit Zawn Lalmal Sawma a ni. A sangha hman hi kg khat leh gram zathum sawm a ni e. Hlauhman semtu saw nik uma pakhat na kha a ni.

Tiin i kan han beisei a, e kan beiseina te min tithlawn lo a, min ti hlawhtlin sak a. Kan lawmman siam zawng zawng te kha Mizoram Tourism Department ten e min tum sak a, an chungah kha kan lawm hle a, an pulin kutin peng lawk teh ang. Awle awle. Tichuan, tichuan tlai hmunah hian kan dah a, tichuan hei hi an pawt anga a pawt tu tur ka sawm anga.

Aww hei hi fishing rod a ni a a rawn tlak ve viau a nia kei pawh ka hmang thin a ihh a hman tlak reuh lutuk a ni a tiang a reels hmang chi ai khan keimah phei zawng ka van nei pui zawk a hei hi a hmasa ber hi a van nei zual dawn bik a ih hei hi an man thei dawn a ni le min pawhsak turin angling park nei tunu ehh Pi Ming Tan Zami kha lo kal sela aṭang e, hemi man tu turin pawlsak tur hian mai min chingin a patang aw, duhsak bik nei awilo. Mai min chingin kan chawhpawlh leh pha tak e. Pakhat, pahnih, pathum. Ahh, anmahni awm tawhlo, kan pawhfuh chuan kan kal sel mai dawnge kan pawt ṭha leh zawk ang aw.

Ehh min pawh sak turin kha Pu Muala awm em aw kan advisor aww heta hi alo la thu a ni hian in amah hi a in pawt fuh loh tur ah ngai ila.

Awle tunah chuan ahh min pawh sak turin thianpa kha ahh kan aw tourism department lam atanga rawn kal kan pi rawn tawih awm tupa kha tah hian rawn pawt ve tawp mai daih aw tlangval zauhah a ni ang chu aw

Hetah hianin kan Finance Secretary kha khatah khanin a vlog kah a nih kha a lo vlog chhawk lawk bula lo luah hlan ve hrim hrim teh a se a, a ni hi Johana pa a nia YouTube channel a nia sangha man thin a, a sangha man lai hmuhnawm tak tak en tur a awm a ni channel ah hian Johana pa tih kha a ni le a duh ber kha an thlantir teh umm aw i duh ber kha thleng rawh aw umm. le lo awm e le tichuan aw kan vice khan in rawn pawhsak ve mai teh se a um han pawhsak ve mai teh a tawp na ber hi chu keimah ka pawt ang Oho, heng te hi lokal ni maw? Ka hre chiah a ni hi lokal tih. Zothan zuala hri phawk kan lo hme maw? Awm ami? Aa, hri phawk atang ten lokal a van lawm awm ve. Awle, tah hian in duh zawk zawk i thlang thei ang aw.

Ih, si kha kei keimah chuan ka dah a, mahse a zir tunu hian si lo dah tel lo nge ka hre miah loh a, kan kawt tha leh vei dawn a ni. Awle awle, maw? Chairman tih khan i ziak maw? Awle, kan vice hi i chhuah dawn nge kan pe dawn che? Aw, mi dang ka leh mai ang a ti. Awle, a a chhuah leh a nih chu vawlo awm em tawh? Kan kawt tha leh ang aw. Umm, le, tunah.

Mami District a event kan nei len ber tura te pawh ngai tho ila tha in kan hria a, heti hi Mami District ah hianin a vang em em a khat bawk a, kum thara te phei chuanin zai thiam te nen zan lam pahah te pawh hun te pawh kan la mang tura te pawh ngai ila hei a hmun te pawh a rem em em a, a chutiang tur chuan in buatsaih ila a member ah te pawh khan in pek zel tum ila a tha ang e, a tawp berah chuan lawmthu kan sawi nawllenga Mizoram kan lo e. thlir tu te in vai chunga lawm thu kan sawi tak meuh meuh a ni